Echi tari chiro chionga ki tokweboria, na inaki eng'iti eye yasoa nyomba, ng'a onyeigorera, ng'a otiga omorango oo ase, ng'a otiga yasoa, naki yaka nyomba? Yaya, mwaikire nyomba? Ee. Mwanyora eng'iti nero? Baas, karanyeita, karanyeita. Kwanza mbache koboranani baadaye ekero yakuire yatindekirwe naki, lakini ngaietera. Ndoigwanire abanto ba Gusii, inki mineti aa? Toanchane bono. Mwaka naro okorokwa Casper Gichana korokwa Kisii County, okorang'akera esimi ontebie ng'a egento eke takere bo nigo ekiya Abagusii twensi pi tokore ki? Toanchane. Oyo ono abwo buna arabe tiatwanchani. Gekogera ekero obwanchani bo taiyo, obomo mboiyo. Ekero obwanchani bo taiyo, chisegi echi chigoichora omorembe toiyo. Eki keratokonye buna Omogusii ki kiorisari. Toche amo tonyare nki? Tonyare ng'a ntwensi ntwanchaine nabo tokogamba toigwanane. Eki nento ki'amaani. eh, bono buna ose orare egovernment aria, ose ore nabo agotauri kende arete. Bono egento giocha giansinya, ase engencho obwanchani botaiyo, ose oranyora kende agoera sauti mogirango, omanyete tiga mbate egento ekemo igaa. Obuya bwa ogotwarwa ekiongozi eke mogusi getang'ani igoro aria, na obo. Kere nyasae arenge omogambi oito, epaara eri- eri nagote evidio nkabate aye, epaara eria riruete echuuni, ekagenda mpaka nyangusu, korwa nyangusu mpaka bosongo, yarosetigwe. Epaara engiya sana. Ebaare riakoremete amayuki keroka, kogenda mpaka ekebirigo yarosetigwe engiya sana, eramia terabekwa ase egete aganto gete agake, ekona ase etarachi ere, gose chibesa chiarietwe ororo. Eh! Aya, ebaare nere ekorwa ko- korwa nyambere kogenda mpaka Miruka, eyabegetwe erami. Ebaare nero ekorwa Manga Isaache kogenda mpaka Bonyunyu na Metobo, eyabegetwe erami. Oyio nande ang'o? nechaye. Epaara eye yakorwa keumbu gochia igare eyabegitwe elami egacha gosoka mpaka etumbe. Ebionsi pi biakoretwe na nyachae ekero arenge leader yaito. Agakuna bosongo na nyamira, kisii county na nyamira, agakuna chinyomba chionsi tari nyaribari rioka, noroche iga abwo? Agakuna chinyomba chionsi, bomachoge gweta gweta. Eh! Eki naki togosaba, totware omogusii oyomo igoro aria, otari korwanera constituency yaye yoka. Yanyarekana ng'a chiconstituency chinde chionsi pi, nchibwate ki? Amagenderero. Ebinto gete bikoretwe ngoko kwanyabire. Amache aye tobwate amanga aria korokwa egucha, akogenda gochia Lake Victoria. Inki totarosarigwe edamu, ekero amache aito aichore, naintwe tware amache chinka? Eh? Intwe tware amache chinka bono buna bono ntago kwagacha aria sune kamaete ng'a nimbwate amache agoika nyomba mwane. Eh? Aya, ekero amatiang'i arenge ororo, moroche epaara eye yasunika buna yaigota, yaigora asare. Omanyete abagusi ngokora bare ebiasara omabei?

Yaani ng'a goeta chinsemo chiria chiabere rahisi ase engencho y'epaaro eri rioka. Eki nakio nkobasaba abagusii iga, ekero tobwate leader ere igoro aria it's important. Haya, ogosoka aria ase agokwa ng'a mataama ya ochicha ebing'ombe, epaaro aye yabegitwe ere ame, ande ang'o? Matiang'i. Tosoe iga aria amang'ana ya keroka, mabuko mpaka araria nyaikuru, ere ame iga ase nokobekwa. Ruto nabo bagonyechera eria, lakini most part yabekirwe, eria esogete mpaka moino. Eeh. Korigereria ng'a. But ang', nakorete amang'ana aya ase chingaki chiaye. Aya, toche iga bosongo Central Bank, chibesa chionsi pi chikorusiwa bosongo. Omonto okora Central Bank egasi natete ase akomenya. Chibesa nkogorwa chire ebinto iga aria kera oka, iga aria ama, I mean iga aria bosongo. Igo bono, kera okomanyete ninka, bono nabo nkoeba. Igo bono iga aria, chibesa nchera nero ochi konya go circulate. Ntogwenerete bono? Chisukuru engaki ya matiang'i chiagachetwe aria, rigereria aria Nyansiongo, chibesa chiainanire aria chisukuru chikagachwa, mo, Mongori, gweta gweta. Noroche amang'ana aya? Eki nakio togosaba, ng'a tonyore ng'a gusii twanyorire naintwe amagenderero agochorora. Nabo Matiang'i tabwati nguru toratebe ng'a chinguru echi nabwati chi'okorwana na monto. Aria are kwaberire iga ekeagacha goteba na 2022, omanyete Matiang'i Matiang'i goteba narenge 2022 naki bigasamba. Ee, Raila agakana. Naki agwerete gochia. Onye tiyatiga Matiang'i agwo nigo atebe Matiang'i tosha angao nekero eke ekinyansa kere. Angao nigo twachiete nse ruto tore abagusii, abagere, abasigisi, aa, aba abaluhya amo. Twende totagorane ruto. Lakini bono Raila buna atakari ende embe naye ararenge bono imagine onye ndiri arogocha gokwa bono iga ang'aini bogambi ng'a iboro eh bono imagine igo obogambi oria bwatakeire gocha Nyanza ntwabwate option lakini matiang'i ore koborenta ere akara buna atakari etamaa nere eyagete bokai anyway. Aya bono tokorigereria buya matiang'i nabwate contribution yaye amo egete gocha Gusii, intwe bare nabagusii bamino. Bono gotwara ekiongo gose ekemo igoro aria negia amaana, egento egento ekia eng'encho gekogera tokonyora ng'a abagusii bonsi pi banyorire gokonyeka. Naki ekiya togotwara kera omochumba abe ekiongo gose ki aboe, indiki agusii yonsi pi egochi gocha amo. Intwe togotwara eproject enene erakonye gusii engima. Bono buna eyunivasiti ere koagachwa iga aria, neberete koagachwa, lakini bono nkora more buna gagosukigwa, ase eng'encho bagusii ntorache amo nebiongo gose. Ebiongo gose bionsi pi bikwa bono bimoka bono igo bareta amate ng'a soama aa, kora egasi. Inchuo bono tore kiongosi ekemo mbagokoa, gekogera Ruto tatagete tware kiongosi kemo. Bono intwe abagusii goika tobetereri, totware Matiang'i, tomorende. Ntobwate omogaka oito okorokwa Maraga. Maraga na omogaka bw'amasikani sana. Ere ekero ogamba nere okomora ng'a nabwate eng'encho atete koreta amang'ench amobonchereri Kenya igaa. Eyio ere buya, naende inche nkoigwa buya ekero nkore omogaka buna oria akogamba. Esababu yoka mbwate bokong'u nere, neri ng'a siasa ya Kenya, tikomoa allow na siasa ya ebinto bikorekane buya. Tekomoalaw naende nokonyara chikura. Abanto mbaro abatamomaeti, ee the leads abange ntomomaete. Lakini tiagote ng'a ne chigenzi nchibwate sobo, abasae mbabwate sobo, abanto mbaro ebinyoro imba bagoaka chikura batari koinyorwa, batari metandao igaa. Bono oroche gaki mwagoitwa nanyare? Aya agoteba ng'a tari tari gochi gosera. Bono aye togosera, Ruto goika iga ngosera are. Nkomoete buna obotaka bore Kenya, naki ogochi gokora abanto. Ekerengererio abwate nekiya, lakini bono iga ngegokora gasi. Tiateba nekemanyererio, inche nagosaba amasikani pi, omogaka oria okorwa Kuongeri, aimokie abagaka bande, moboke maambia ne vijana na abang'ina, mogende mpaka Umaranga, momotebi gaki, ase eng'encho y'obwamo bw'omogusii, kaba namatiang'i. Matiang'i gakoira obogambi amo ekerogo, amotebi aye omogaka, tenena iga, ekero torende. Bono tokorenda abwo gotama, ntobete buya. Ekatari mogaka ndatebe ng'a orasare mang'ana, onde omogaka abe amasikani naende nsigete nchibeke omoyene. In fact, nonya inche nyene ndiabe omokaka ang'e nere twatire namegena yaye. Lakini bono nomogaka omogote. Ase ogwancha naye gosaba abagaka baria bwate chinguru, ikaranse na matiang'i, rongeri, moigwane, morigie maraga, mosange engano eng'ana eye toche amo. Goikane gusii ngare chinterview, onye koroche ng'a nonyare goika ase echaneli yane togambe mang'ana ekegusii kabisa. Toira ase chingaki chinyinge, minyoka gocha togambe amang'ana aito, tosange, torore gose ntosugumane amang'ana achia koba motuo buya. Ase amareta a Ngoru Kwabere mokwa, Echaneli yane nere eye, eria ende ebansiikerete ase engencho ya siasa, lakini bado ngochia koirana tore next week, togasiba korosia amang'ana, ntochia gosaririgwa naende. Lakini ase bono iga egento nari kobasaba, ki kwarorire evidio yane subscribe, kore kogania kong'akera esimi enamba yane nere aa, barabwo abagania gosapote echaneli, enamba yane nere eye bado. Lakini egento kia moimo pi, abagusii ase tore. yote tisa kumi, twanchane naende tobe amo, twanchane naende tobe amo. Ebinto mbiga ase nkoebanga, ebinto tiagonte ng'a tari lasima tobe eserekari, lakini igo tore amo ntobwate chinguru, igo tore amo ntobwate chinguru. Bono ekero nkobataini ng'a Raila Amolo Odinga akoira amagenderero ororo, engaki ya Uhuru, engaki ya Ruto, tari ase eng'encho baakerete abanto aba chikura, ase eng'encho bare amo babwate chinguru. Ekio nakio keragere naintwe abagusii totware chinguru ogocha amo. Eki nakio gigotokonya. Timaeti naki oroche amang'ana aya, lakini ase oteneine, ase oikaransete, ase otimogete, nabo ogontebia ebirengererio biago naki bire, lakini kuringana nainche, ekeround buna kegoteba, twensi pi tore amo na matiang'i. Naende bono gusii ase toranyo ase toranyore amang'ana abuya, matiang'i natoetaete ekiama atagete korwa igoro mpaka nse, kebe red. Eki negento kia moimo sana. Bono eki intwe tochi gospread, bono UPA, KICC, kiang'o, ikaransa amo, moikaranse moibange naki mogosoa Jubilee. Onye more gosoa Jubilee, twaumerane tebe.

Eeh moire koti naki onye gogoaka omonwa torochi gotigana mdomo mtapiga na sisi tutapiga gose bono ebichara ntogochi gotiga amate ang'e aro aa.